Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунак бар. Инде безнең радио тыңлаучылар өчен Тәртип радиосы ул һәрберегезгә яхшы таныштыр дип уйлыйм. Һәркемнең күңеленә үзенең тапшырулары, җыр-моңнары белән кереп урнашкан Тәртип радиосы үзенең биш еллык бәйрәмен бәйрәм итте һәм бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта әлеге тәртип тапшыруның баш мөхәррире Ризәлә Исмәгыйлева. Хәерле көн, Ризәлә! Әссәламегаләйкүм, хәерле көн, Гөлназ!
Ризәлә, менә Тәртип радиосын һәрберебез яратып тыңлый. Моны һич арттырусыз әйтәләм, сездә чыккан һәрбер тапшыруны, анда яңгыраган һәрбер җырны көтеп алабыз. Мин менә машинада кайтканда тыңлап кайтам, өйгә кайтканда, мин кайткан вакытка туры килә ул. Менә Көтеп алабыз. Минем сүзләр белән тамашачылар, тыңлаучылар килешерсез дип уйлыйм. Менә әгәр дә Тәртип радиосының башлангыч чорына әйләнеп кайтсак, менә тарихына кыскача күз салсак, 5 ел ул әллә ни күп гомер түгел, бер уйлап карасан. Ә инде шуны эшләп, башлап, бүгенге көнгә килеп җиткергән кеше өчен ул бик күп хезмәт сорый торган вакыт.
Тәртип радиосы инде ул 2014 елда, дөресрәге ул 2008 елда бер мәртәбә ачылып, тест режимында эшләп, 2 ай тирәсе инде Шуннан ябылган булган, аннан соң инде 2014 нче елда яңадан ФМИшлыкта ул инде дөньяга аваз салды. Аның оештыручылары инде мин түгел, аны оештырган кешеләр га бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә, чөнки ничек кенә булмасын тәртипнең язмышы, барыбер ул татарның бөтен күзәнәгенә үтеп кереп, ул гәҗитме, телевидениеме, журналмы, кая гына булмасын, үзенең өлешен кертте диясем килә, үрнәк күрсәтте. Ике ел инде без бик рәхәтләнеп FM яшьлыкта күңел кушканча ничек иттереп яхшы итеп эшли алабыз, шулай эшләдек, чөнки безгә тулы ирек бирелде һәм финанс яктан да әйбәт поддержка булды инде. Шуңа күрә иҗат кешесе бит ул, әгәр дә каян табыйм, нишлим икән дип уйласа, иҗат итә алмый. Шуңа күрә шартлар тудырылды дип әйтәсем килә. Ике ел дәвамында без егермедән артык тапшыру эшләгәнбез икән. Бу бик күп нәрсә булган инде ул яңа радио өчен. Әле безнең бит Егерме төрледер инде ул артык, егерме артыклап шуңа түгел. Төрле, әйе.
Төрле шәхесләр белән алар һәрберсе. Анда менә кабатланмас моңнар Найда Паяхина белән Галиҗәнәп театр Гөлнара апа Зиннатуллина, аннан соң Луар апа дәвам итте инде менә аны. Э, әдәби мирас Хатыйп абый Миңнегулов, бакча тапшыруы, бакча э, җимеше кеше эше белән дип аталдыр инде ул безнең э, Фарсыйль абый Зиятдинов. Алар бөтенесе шәхесләр инде. Аннан соң менә Тел дигән дәрья бар, Сафа, Рәушан, Көзге, Тукай укулары. Менә хәзер без аңа Сабыйганы өстәдек. Гөлфия апа Мөхәммәтгәрәев, Гәрәева ул Мөслимнән килеп, лаеклы ялдагы укытучы бездә эшләде. Һәм тагын бик күп тапшырулар. Менә шул егермедән артык инде. Анда яшьләр өчен дә менә Калеб яңа буын ул иң беренче мәртәбә безнең аркылы аваз салды инде эфир киңлекләренә. Аннан соң Моңлы аһәң дигән тапшыруны менә классик музыка буенча безнең Динә Хәкимова Хәзер Камалова инде ул алып барды. Менә әниләр һәм бәбиләр тапшыруы килеп өстәлде аңа. Табиблар белән дә тапшырулар булды. Бик күп инде шул 20-дән артык тапшыру эшләнде. Спортка багышланганнары да бик күп булды. Татар крәшен яктырттык. Татар крәшен яктырттык.
Ие, безнең бит э, ул менә алынган яшьлыкның таләпләре буенча бездә тәүлегенә 20 процент иде ул әйе спорт булырга тиеш ул биш сәгать дигән сүз ул бик күп вакыт без инде э, бу ситуациядән дә чыгу юлын таптык без гимнастикалар әзерләдек төрле төрле көн саен чыга торган иртәдән безнең иртәнге гимнастика менә теге әүвәлге совет заманнарындагы кебек радионы алтыда кабызгачтан гимннан соң нәкъ шундый тавыш белән укытучы тавышы белән ясала торган гимнастика аннан соң көндез куйдык акыл ә, сәгать унда куйдык офис гимнастикасы офистагы кешеләр чынлап та кушылып Эшли башладылар. Аны бер төрлесен яздырды инде безнең спортсмен егетебез Азат. Икенчесен Гөлнара Пазинатуллина теге олыларга да туры килсен дип инде алмаш тилмәш булсын дип тә. Аннан соң өлкәннәр өчен Наил абый Шайхетдинов би-би ясый торган гимнастика яздырды. Әйе, хәтерлим. Әйе, аннан соң акыл гимнастикасын менә Ленар Закиров дигән җегет эшләде. Һәм без тотындык көрәшчеләребезгә. Нишләп әле без әйтәбез, спорт дигәчтен дә куркырга тиеш соң ул әйбердән. Татарның бит аның тарихы бар бер бай, аның көрәшчеләре күп. Без менә теге Атлас абый Гафиятовның китапларыннан, гомумән, ни спорт журналистлары белән берлектә көрәшчеләрнең барысын да күтәрдек инде шул вакытта. Бу үзенчә теге Алланың бер рәхмәте дә булгандыр. Ул өлкәдә дә татарларны дөньяга танытуда. Бер яктан теге авырлык кебек тоелса да, Менә шулай ике елны эшләдек инде без. Аннан соң инде бөтен кешегә дә мәгълүм сәбәпләр аркасында безнең яшьлек инде сатылды кызганычка каршы. Без теге баштарак бездән килеп сорыйлар иде. Сезне саталар икән дип инде

Һәм менә язмыш безне Болгар дулкыннарына алып килде инде. Ябылыр алдыннан гына без аны барыбер теге тиз-тиз генә инде э, югалтмас өчен тәртип ул бит тәртип б белән иде. Ә моны дөресләп, чыннан да тәртип ясап, без аны инде лицензия алдык 10 елга интернетта безнең э, ул шул лицензия буенча эшли, эшләп тора 24 сәгать һәм э, безнең бит төп тыңлаучы интернетта түгел, Шуңа күрә инде менә Болгарда алты сәгать безгә вакыт бирделәр. Алты сәгать иртәнге биштән. Егерме дүрт сәгатьтән соң алты сәгатькә калу бик авыр булгандыр инде? Бик ул ничек дип әйтим инде теге саламга ябышкан кебегрәк инде башта ләкин теге халыктылык тылып түгел дип әйтәләр бит инде, димме? Адәм баласы бит ул аңламаган килештә әзрәк кенә кызып китергә мөмкин. Башта кызып китүләрдә булды инде ул, чөнки көтелмәгән әйбер булды бу безнең өчен. Э, килешмәү, килешмәгән чакларда булды. Ләкин аннан соң минем янда бит бик зирәк кешеләр йөри. Менә Җәлил хәзрәт, Сәйдә абыстайлар, бөтенесе инде алар бөтенесе олылар бит. Алар теге э, минем холыкны белгәнгә күрәдерме син тегеләй булай дип әйтмиләр. Карале, нинди әйбәт булды бит әле бу! дип куя Җәлил хәзрәт инде. Хәзер бит Татарстанның бөтен почмагына барып җиттек без. Әле болай Казаннан ике йөз чакрым гына аралыкта тыңлыйлар иде, дип, шуннан соң мин уйланып калдым, Әһә, бу, мәйтәм, минем бакчага бу әйбер, син дулама, матур гына эшлә. Бу, моның да файдасы булды, безнең география киңәйде. Шуңа күрә һәм тәртипнең менә бу биш яшьлеген үткәрә, үткәрдек бит инде, Аллага шөкер. Әйе.

Аллага шөкерт әйтәм бит, эшләп торабыз иртәнге биштән җидегә кадәр, көндез уннан уникегә кадәр, ул иң кеше тыңлый торган вакыт. Кич белән эштән кайткан вакыт инде ул, сәгать дүрттән алтыга кадәр. Радио Данияны прайм вакыт диләр, ул әйбәт вакытлар, рәхмәт аның өчен. Ләкин бүгенге көндә тәртип ул теге тулы көченә берничек тә эшли алмый. Чөнки без анда бит инде бары тик тапшырулар белән генә керә алабыз. Тапшырулар белән керәбез, Һәм тапшыруларны да бер генә кеше аны берничек тә эшләп бетерә ала торган әйбер түгел. Бүгенге көндә безнең менә ун тапшыру сакланып килә инде Болгар еш-лыгында. Аның икесе генә безнең закон буенча дип әйтик инде, менә теге түләнеп эшләнә торган тапшыру, ә калганнарын үз хисабыма мин аны бүгенге көнгә кадәр эшлим, ләкин алай гына ничек дип әйтим, менә уйлаган уйларны, планнарны яңалык кертеп, яңача чын күңелдән Эшлибез дип әйтә алмыйм инде. Бу бары тик тәртипнең сакланып килүе генә. Менә мин Болгарга бик рәхмәтле, тәртипнең исемен бөтен дөньяга таратканнарына. Безне интернет аркылы тыңлыйлар иде, ләкин безнең тыңлаучы интернетта түгел. Безне күбрәк барыбер FM ешлыгында тыңлыйлар. Теге 30-дан өстә инде олылар да бөтенесе, бөтенесе тыңлый инде. Чөнки бу сакланып калу гына. Безнең планлаштырган уйлар бик күп. Аны яшьләр дә тыңлый торган иттереп, Заманча иттереп тә эшләп була. Ул пластинка әйләндереп кенә хәзер ерак китеп булмый, чөнки безгә бит хәтта татарча белмәгән татарларны да җәлеп итергә кирәк. Аларның бит эшләрендә татарлыклары бар, аны менә шуны уятырга кирәк. Алар яратып менә шул белмәгәне дә килеп кушыла торган иттереп эшләргә кирәк. Ә хәзер ул заманча методлар белән, аның менә төрле приложениеләр белән безнең менә ябылганда, теге олылар гына тыңлый дигәч әйтүем инде. Э, без бит инде имзалар җыйдык инде нәрсәләр генә эшләмәдек инде дип әйтерсең диеме э, имза җыйган вакытта иртүк сәгать сигезгә э, сигезгә сигезенче яртыга килеп басалар яшь җегетләр менә без мондый приложение эшләдек менә шуның аркылы тыңлап була мин шаккаттым чөнки безгә теге тикшерә торган үзәкләрдән алтмыш плюс дигән тамга суктылар да безгә әзрәк кенә җитәкчелектән ябылганчы ук инде ләккәни менә кем тыңласын инде сезне дигән әйбер име Ләкин менә бу шуның киресен раслау булды инде. Бу утызы да тулмаган җегетләр үзләре беркем әйтмәгән килеш приложениеләр ясап, шул вакытта интернет киңлекләрендә безне инде тараттылар. Имза җыерга да бөтен авыл, район, инде сез дә кушылдыгыз, бөтен театрлар, бөтенесе кушылып ярдәм итте. кирәклеген бөтен кеше аңлый инде моның. Рәзилә, менә безнең бөтен хезмәтебез, бөтен булганыбыз белән милләткә хезмәт итү. Ничек тә булса туган телебезне, җыр-моңнарыбызны, әдәби әсәрләребезне, шигъриятебезне халыкка җиткерү. Һәм менә бу кемнәрдәдер ул бәлки теге аңлап та бетермәгән милли рухны ныгыту, саклау һәм үстерү. Менә шуны хөрмәткә

Адәм баласының күңеле барыбер, ничек дип әйтим, яхшыга тиз ияләнәсең дип әйтәләр бит, димә, яхшыга ияләнгән кебек, сине теге бер өч ел гына ишектән ишеккә матур иттереп йөрткәчтен, инде сиңа игътибар итмәгәнгә дә шулай тиеш дип кабул итәсең. Ә менә бу сезнең адымыгыз, ничектер, ни, бу, мин аны кабул иттем инде, мин әйтәм, бу йә инде матурлыкта була, йә, мин әйтәм, яхшы башлангыч була. Чөнки көтелмәгән иде. Ул игътибар дигән әйбер,

күңелен тулы шигырь шигырьләр иҗат итәсең һәм инде менә безнең караучыларыбызга берәр матур шигырьне дә бүләк итсәң тәүге бөртек карлар ява җиргә калтырата сары яфрак яңгырларга күптән күнексә дә карлары шул аңа ятырак бөтерелә бөтерелә җилдә җылынмакчы ахыры бәгырьләр кешеләр дә шул яфракка ошый бетсә аңа җирдә кадерләр күңелләр дә шулай бәргәләнә Кирәклеген тоеп тормаса. Күрмәмешкә салышсалар сине, Күңелеңне юшкын ком баса. Кирәк өчен генә янәшәңдә Төчеләнсә шунда берәрсе, Көзге яфрак сыман, гарьлегеңнән Кар астына килә керәсе. Менә шундый. Бу син үзеңгә кагылган шигырь. Әйе, булып чыкты инде, әйе, шулай күтеге. Мин яттан белмим. Язган әйберләр байтак. Бармы шигырьләр?
Күп инде алар, бик күп. Чөнки менә мәрхүм сүзем дога булсын, Фәниса Буяруллин авырган килештә китап башы язып калдырган иде, кулдан 20 бит. Миңа теге ятракта инде. Әле ул китап хаман чыкмаган, шуңа күрә Алла бирсә, күрербез, шул китап турында да сөйләшергә килермен. әле. Алла бирсә, ул китапны безгә укылга алып, синең ул шигырьләрне безгә дә Амин. укырга һәм тыңлаучыларга барып җитәргә язсын. Амин. Гөлзәрә, менә бүгенге көндә иң төп максатың нинди синең?
Максат, мин нишләптер менә бөтен кеше миңа әйтә индеме, тәртип теге синеке инде ул, син булмасаң беткән булыр и ул, дим менә тәртип белән бәйләсәк инде. Ләкин менә мин шушы өч ел эчендә, бу минем өчен бик зур, бик әйбәт мәктәп булды миңа, җитәкчеләрнең берсе әйтте инде, син шәхси оешмаларда эшләп, болай да бик озак рәхәт яшәгәнсең, дип инде теге, чөнки мин дәүләт структурасында бик теге андагы законнарны да якыннан белмәгәнмен. Ул бит эшең төшмәсә, бернәрсәне дә белмисең инде. Бу минем өчен бик зур мәктәп булды. Менә һәм миңа әйткәчтен әйтәләр дә инде тәртип синеке инде ул дип. Юк икән ул, беләсезме? Ул чыннан да минеке түгел. Аның оештыручылары бар, аның хуҗалары бар. Ул минеке түгел. Бу өч ел эчендә мин тәртипнеке булып беткәнмен, име? Һәм мин бик күп нәрсәне теге үземнең шәхси тормышымда күрмәгәнмен дип әйтимме инде, хайран гына үземнең гаиләмә зыян салганмын. Зыян дип ул теге әлегә куркыныч теге сизелә торган әйбер түгелдер, ләкин балаларга игътибар булмаган инде. Барыбер иремә дә игътибар булмагандыр. Чөнки менә хәзер минем ниндидер шушы өч ел үткәчтен күзем ачылып китте дә, карар мин әйтәм, бәлки сиңа көрәшкә сарыф итмәскәдер бүтән көчеңне дигән әйбер килде башка име һәм Менә бу концертны оештыруның максаты да шул булды. Мин теге менә шушы биш ел дәвамында кемнәр анда эшләгән, кемнәр шушы тәртипнең тәртип булуында үзенең өлешен керткән, инде алар безне өч ел эчендә онытып бетергән булсалар да, аларның да бөтенесен җыеп һәм менә шушы өч ел эчендә безгә кемнәр ярдәм иткән, теге мәгълүмати яктан да инде, болай да, ул бит инде менә интернет-вещание, минем бит инде идән бара. Ул техника, ул ватыла да, аны рәтләргә кирәк, аңа чыгымнар да кирәк. Ярдәм итүчеләр булды инде, Аллага шөкер. Менә аларның да бөтенесен дә, әйтәм, кайсы җирдә эшләп бетерә алганмындыр, кайсы җирдә рәхмәтемне әйтеп бетерә алганмындыр, кая юктыр. Шуңа күрә оештырып, бөтенесен бергә шушында җыеп, әйтәм ич, бик матур. Я бик матур нокта, я бик матур башлангыч була дип тотынган эш иде инде ул. Бәлки теге читтән карап торганда баш бирми торган, киңәшләшми торганрак, теге усалрак кешегә ошагандыр инде мин, ләкин бернинди дә начар ният белән эшләнгән бәйрәм булмады. Мин аны халыкка да ошагандыр дип уйлыйм, чөнки теге үзең бит ул сәхнә артында йөргәчтен бәйрәмне күрмисең, нәрсә икәнен. Кеше шалтыратып әйткәннәргә дә инде безнең бик теге артык мактаганга да эреп китә торган вакыт түгел инде хәзер име, ул яшь барган саен бит барыбер ничектер зирәклек килә дип әйтимме, мудрыйрак буласың, теге төче сүзләргә дә ышанмыйсың, үзең анализлыйсың инде. Менә хәзер мин карыйм, миңа фото-видеоларны җибәрделәр инде, мин кешеләрнең йөзләрен карыйм. Менә концерт карап утырган кешене, анда менә кулларын шушылай иттереп куеп, экранга текәлеп, суламыйча да карап утырган кешеләр бар. Димәк, мин әйтәм, син эшеңне дөрес эшләгәнсең, димәк, шулай кирәк булган, дип уйладым. Тоткан кыйблаң дөрес.
Дөрес, дип.
Тәртипне бит инде аны беркая да кертмәделәр, берараны, берараны дип инде. Менә әле мин теге телевидение тирәләренә килеп, менә мондый җирләргә килгәнемдә, әле миңа хәзер инде әзрәк кыргыйландым да мин. Миңа бу сәеррәк тә. Чөнки менә ул ничек дип аңлатыйм инде мин аны. Бөтен кеше мин бер әйбер язып куйган идем интернетка, бер кытай мәкален укыдым да бер урындык сабырлыгы бир син миңа, я Раббым, аягымда калсам иде, меңнәр койса да артын дип язып куйганмын. Беләсеңме, ул шул хәтле җыелган булган инде бөтенләй. Менә бер заманны бөтен дөнья Сиңа арты белән борылган кебек булаемы, хәтта ничә ел бергә укыган журналистларың, дусларың, элек гел бергә эшләгән кешеләр дә җитәкчелек янында сине күрмәмешкә салыша. Әгәр дә синең белән сөйләшсәң, теге аларга зыян килер дигән кебек. Ул теге бик авыр төер икән ул. Аны йотасың икән инде ул, ләкин. Менә без беркайчан да онытмасак иде, дип әйтәсем килә минем. Эш ул эш, диме, ә кеше, кеше. Син кая гына булсаң да, кем генә булсаң да, син үзеңнең кешелегеңне югалтмаска тиеш һәм кешегә кеше буларак мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм тәртиптә дә нәкъ менә шушы кешенең асылын ачу, аны үстерү бара бит инде, аның максаты шул инде, тәртипнең дәимә. Ул беләсеңме нәрсә, менә кемдер әйтә, ул ярар ди, теге уен, көлке, җыр-бию, менә безнең инде риваять тапшыруы бар инде. фольклордыр, мифтыр, фәләндер, уен, нәрсәгә кирәк инде ул дигән кешеләр бар име? Но безнең халык бит ул элек-электән шул уены белән саклап калган үзен. Ул беркайчан да рәхәт булмаган, менә тарихны актарып укысаң, ул бит инде баштан сыйпап тормаганнар беркайчан да, ләкин ул уйнаган булып, безнең халык бик зирәк булган, ул уйнаган булып, җырлаган булып, ул телен дә алып килеп җиткергән шушы көнгә хәтле, гореф-гадәтләрен саклаган. Гореф-гадәтен дә, ләкин бу эшне. Үзен татар дип тойган, сизгән, санаган, татар исеме җөрткән һәрбер кеше үзе эшләргә тиеш. Теге Туфан абый әйтмешли, татар булыр өчен исемең Гаптери булу гына җитми дип әйткән бит ул. Ул Әйе. синең гамәлеңдә булырга тиеш. Һәр кеше үзенең урынында, үзенең эшен чын менә теге күңел көзгесенә туры карап, чын күңелдән эшләсә, ихластан, теге кеше кушканга гына эшләп була торган әйбер түгел бу. Акча түләгәнгә генә дә эшләп була торган әйбер түгел. Ансын да түләсеннәр булсын. Ләкин һәр кеше үзе белән үзе гадел булырга тиеш. Шул вакытта без сакланып калабыз. Без әле инде гаиләм белән таныштырып кит әле. Иң таякның авыр башы төшкән җир ул инде гаилә булган, кызганычка каршы. Минем э, ирем Ленар, без күрше авылдан инде, менә хәзер 70 ничә ел торабыз, 20, 24 ел була инде, яме. Аллага шөкер, матур гына яшибез. Тормышта да ул менә э, ничек дип әйтим, зарлану түгел инде. Аллаһ Тәгалә сынаса, сынауына теге Фәнисә бирә. әйтмешли, өеп әйме, менә тәртипнең ябылган вакыты нинди вакыт булды. Минем балалар, безнең балаларның арасы 12 ел. Теге ерак инде, берсе беренче класска керәсие, берсе унберне бетерәсие. Менә шундый ел иде ул име. Берсенең чыгарылышы бер җирдә, икенчесенең икенче җирдә. Ул шул вакытта минем ирем производственный травма алды, коляскага калды. И шул вакытта тәртипне яптылар име, менә бөтенесе бергә. Ләкин Аллаһ Тәгалә каяндыр үзе көч биргән име, моның авырлыгын моны шулай тиеш дип кабул иткәнмен инде мин. Җиңеп чыгарга да хәлен биргән дип әйтәсем килә. Гаилә, Аллага шөкер, алар минем теге Э, ни инде, э, ничек була, мөстәкыйль дип әйтим мин, ир балалар булгачтын да бик теге иркәләп сыпырып утырып булмый, чөнки без бит әле менә аннан соң әйтәбез бит, каян килгән мондый ирләр дип. Без Әй. тәрбиялибез бит инде ул ирләрне. Әйе, шуңа күрә малайлар Аллага шөкер, теге олы малайны әйтәм инде мин. Исемнәре ничек? Инсаф, Ильяс.
Олы малайны әйтәм инде мин Инсафны. Безнең ул чемоданлы кеше инде дим, чөнки ул төрек лицеенда укыды. Аннан соң инде менә хәзер Казан дәүләт университетының соңгы курсында укый һәм шул үзе укып бетергән лицейда ул башта тәрбияче булып эшләде, хәзер укыта да, тәрбия эшләре белән дә шөгыльләнә инде. Укый-укый эшләде инде. Ул теге ике минутта җыенып чыгып китә торган, алар бит шулай шалт-шолт лицей балалары, алар армиядәге кебек. Ансы өчен мин аның теге борчылмадым, мин игътибар җитмәгәндер, сөйләшәсе килгән вакытлары да булгандыр. Ну, кайтса төннәр буе сөйләшәбез инде. Алар бик өйгә кайтып кермиләр бит инде, чөнки Тәрбияче булып эшләгәч, ул төнне эшлиләр бит инде алар балалар белән дәресләрен хәзерләтәләр, нитәләр. Кечкенә малай инде менә 5 класста Шихабетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясендә укый. Без инде үзебез теге урысча белмәгәч дип әйтте димме. Шуңа күрә балалар белән гел татарча аралашабыз, татарча гына түгел, әле без Үзебезнең авылча сөйләшәбез. Без ирем белән икебез дә бер яктан булгачтын, бездә теге болай иттереп сөйләшмиләр. Псак, псмак, ыспсмак, безнең тел шундый. Бездә казахлар, казачий хутор булган безнең авылда. Ногай татарлары дип тә әйтәләр инде, булган дип, э, тарих буенча шулай инде. Шуңа күрә менә шундый гаилә, малайларым, Аллага шөкер, бу кечкенәсе менә баянда да, курайда да уйный шунда. Үзе теге җырлый белми дә кебек, э, ләкин Теләге Аллаһ бар. Тәгалә ние, ишетү сәләте биргән. Шулхәтле төгәл итеп ишетә бөтен нәрсәне. Шундый кызык нәрсә. Менә олы малай белән йөкле вакытта мин укытучы булып эшләгән идем. Ансы укытучы, ә кечкенә малай белән йөкле вакытта мин музыкальный редактор идем Татар радиосында. Ансының слух бик әйбәт. Барыбер теге карында вакытта балага керә икән нәрсәдер дип әйтәсем килә. Әйе.
Исән-сау булсыннар. Ризилә, тормышың түгәрәк Аллага шөкер. Ходай сәламәтлек бирсен. Менә иҗатың һәрвакыт шулай ташып торсын. Һәм инде сиңа үз тоткан кыйблаңнан тайпылмаска Ходай Тәгалә көч бирсен. Амин. Амин.
Э, без тәртипне яратабыз. Без аны тыңлыйбыз. Менә бу эштә синең янында һәрвакыт ышанычлы таянычларың булсын. Һәм инде иң мөһиме Ходай Тәгалә сиңа булган менә бөтен теләгән теләкләреңне тормышка ашырырга көч һәм куәт бирсен. Булганың бәрәкәте булсын. Амин, амин. Э, Тик бик күп кешеләр миңа әйттеләр инде менә бу 3 ел дәвамында, Җитте, булды, тукта, бүтән эш беткән мәлдә сиңа бүтән эш эшлә дим инде, имә. Менә хәзер мин инде әйтә алам, мин теге туйганчы, туйдым дип әйтә алмыйм, имә, туйганчы эшләдем, ләкин әлеге дә баягы Җәлил хәзрәтнең ние бар, вәгазендә бер шундый сүзләре бар, анда бер риваять шикелле итеп сөйли иде аны, урман яна, шунда бер чыпчык авызы белән су ташый. Моннан бөтен кошлар көләләр инде, зур-зур кошлар да. Син нишлисең инде, канатларыңны җандырып бетерәсең. Бер чыпчык суны ни белән сүндерә аламыни инде янгынны, дип. Ә ул әйтә, «Э, Мин Аллаһ Тәгалә каршында җавап биргәндә әйтермен, мин хәлемнән килгәннең бөтенесен дә эшләдем, дип, ди. Менә нәкъ шулай инде. Бәлки теге бер чыпчык кебек кенәдер, ләкин э, мин хәлдән килгәннең бөтенесен дә эшләдем.
Исән сау булырга язсын. Амин. Кабат Алла берсе китабын чыккач, студиядә шул китапны кулга алып, шигырьләрне укып, тагын бер тапкыр тамашасы белән очрашырга язсын әле безгә. Амин, амин, амин. Исән Бик сау зур булыйк. рәхмәт чакырган өчен.
Исән сау булыйк.
Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта бик күпләребез яратып тыңлый торган Тәртип радиосының баш мөхәррире Рәзилә Исмәгыйлева булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.